gogogoi muroora mai mhopu
oh, murimo henyu mhopu ah, regai ndipinde

Pakanaka wena. Eh. Oh. Ah.
Eh. Muchiona ndauya so hanzada. Mm. Ah, pane urongwa wandafambira. Chii futi mwana wa mai? Chii chanetsa? Unoziva baye kuti inini mm. ndiri satete. Ko tikumbodya ka uti?
Aiwa, aiwa.
Mm. Ah, izvi ka. Eh? ndine mukanwa mangu hamene zvamuri kuita mazuva ano mhm. eh, oh. karwere kamaronda mukanwa haisi furu here yadai kunetse aiwa kana mhm. Oh. Eh. Ewa pakanaka mwana wamai. Mm. Sure. Ndati ndimboona mwana wamai wangu kumba uku ah ndakatsikwa. Namai Tendai. Mhm. Nenyaya yawo vachinditaura pamusoro pemwana wedu musikana uyu Tendayo. Iye wangu. Ehe.
Ndakati aiwa mwana werudzi rwedu uyu aiwa kana magona mauya kwatete kudai. Mhm. Handiti. saka hanzvadzi
kubereka kwakaoma
ndofunga muchazvitambira zvese zvandichataura pano haa satetewo inini ndangoti aiwa rega ndiende wangu ndinomuziva kuti anopenga asi kana nguva dzacho dzasvika se pakadai apa dzakuda kuti tingowirirana
ah kwakanaka zvishoma
mai tendai vakauya kumba taurai tinzwe chii vachitsanangurawo pamusoro pemusikana uyu kumafambiro yake vachiti ava vane zviratidzo zvavari kuona pamusikana uyu iyi tendai ee vachiti ava musi pane musi wavakamupa kudya akanorutsa rimwe zuva akazomuona futi akakungorararara saka zviratidzo vakabva vazoti aiwa inini izvi ndakutozvipira kuna tete tete ndiwo vachanoonawo semunhu mukuru kuti mwana uyu kuda zvimwe chirwere chipi pamwe ndo maflu aya tichangouya here saka inini satete chihera wamunoziva ndakazofamba zvikuru senenyaya ndakabatawo wangu musikana uyu ane musikanza yaakaita ehe
ane musikanza haa zvekutoti hanzvadzi ndinoona kunge mangwana ka panapa pamusha wakura muri kureva kuti kudii nhai mwana mai uri kuedza kuti kudii chaizvo ndiri kuedza kuda kutaura kuti tendai ava nepamuviri chi
tendai mwana wedu uyu ava nenhumbu shet ndati ndiuye ndigare semhuri ndizvozvo nekuda kwenyaya yedu iye kuti imi semunhu ndikutosa baba munomira mberi kwangu munoiona sei nyaya yedu yauya mumusha muno topafambisa mwana wamai pera handikunyeperi ini mhofu zvinhu zvakadai zvandikuitirwa pano pamba pangu ini handigamuchire zvinhu zvakadaro Takuranai nemuzukuru wenyu ikoko kwaakawana zvinhu izvozvo. Ndapedza.
Handikwanise kuchengeta munhu ane chimwe chinhu chaanacho mudumbu rake.
Ndozvinoita vana vedu mazuva. Mwana wandi kuendesa kuchikoro.
Zvinoda kuchikoro. Wandi kushandira zuva nezuva. Handikwanise chera. Zvinoda kunzwisisa.
Handikwanise. Kukura kwatakaidai kunoita isusu kwasiyana nekukura kwaita vana vedu mazuva ano.
mai vacho vanoziziva ivava ndakatombova chionai nhasi unoyu
eh? inini mwana kauya ndaitogara naye vana kutsime ndaienda naye wani ndofunga paibva pana pamba achienda kupi kuchikoro tinenge tichiti mwana aenda kuchikoro mo tisingazive kuti mwana anenge achineta achineta musikanzwa mukatu ini mhofu musavanewo pamunondiisa tendai pakenda kuchikoro handifambe naye Tenda anenda ega, ini ndosara panapa pamba. Ah, saka dare redu rapera. Inini zvandapasisa ndozvo ndizvo ngazvivepo manheru. Ndikutakurawo musikana mhofu. Ndonomusiya kwaakabva nezvinhu zvake izvi. Endai naye.
Ikoko. Ko magumbezi tete ndikutakura here? Uno magumbezi magumbezi unotakura pano pamba? unonofuga kana muchirara pasi nemukomana wako iyeyo ndiwo unoziva chawakada kwaari kana muchinotanga kurara pasi muchiwaridza saga munenge muchizviitira ikoko zvepano siya
unomusiya tete

vimba nena ndife ndakusiya love inodhaka sendanwa biya anditi wazviona zvinoita vakomana wemazuva ano ndichanoti chii kuna baba wako ini mhofu nemuziro wanowaita amai wako waparira basa zvo tese one zvawaita zvi havapagare muziro wanoitawo kwangu uye